Le donne portarono gli aromi alla tomba. In-nisa jieħdu l-fwejjaħ il-qabad.
Imma jibżgħu li ħajmorru għal xejn.
Għax hemm ġebla kbira timbarra d-daħla tal-qabar.
Il-mixja ta' dawn in-nisa hija wkoll il-mixja tagħna.
Tixbah il-mixja tas-salvazzjoni li terraqna llejla. Fiha donnu kollox qed jaħbat ma' ġebla.
Il-ġmiel tal-ħolqien mad-dramma tad-dnub. Il-ħelsien mill-jasar mal-infedeltà għall-patt. Il-wegħdiet tal-profeti mal-indifferenza kerha tal-poplu.
Hekk ukoll fl-istorja tal-Knisja. u fl-istorja ta' kull wieħed u waħda minna.
Donnu il-passi imwettqa qatt ma jwasslu għad-destinazzjoni.
U hekk tista' tqum l-idea li l-frustrazzjoni tat-tama hi l-liġi mudlama tal-ħajja.
Oggi però scopriamo che il nostro cammino Imma llum niskopru li l-mixja tagħna mhix għal xejn, li mhix qed taħbat ma' ġebla ta' qabad.
Hemm frażi li triegħed lin-nisa u tibdel l-istorja.
L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil min hu ħaj.
Għaliex taħsbu li kollox huwa inutli, li ħadd ma jista' jċaqlaq il-ġebliet tagħkom?
Għaliex iċċedu għal rassenjazzjoni jew għal falliment? Ħuti, lejt u l-festa ta' tneħħija tal-ġebliet. E Alla jneħħi l-ġebliet l-aktar ibsa li magħhom jaħbtu it-tamiet u x-xewqat tagħna.
il-mewt, id-dnub, il-biża', il-mondanità. L-istorja umana ma tispiċċax quddiem ġebla ta' qabar, għax illum tiskopri l-ġebla ħajja, Ġesù irxoxt.
La storia umana non finisce davanti a una pietra sepolcrale, perché scopre oggi la pietra viva, Gesù risorto. Noi come Chiesa siamo fondati su di lui. Aħna e bħala Knisja fuq u aħna mibnija. U anki meta naħslu naqtu qalbna. Meta aħna tentati niġġudikaw kollox skont in-nuqqas ta' suċċess tagħna.
U jiġi jġeddet kollox. Jiġi jaqleb ta' taħt fuq id-delużjonijiet tagħna.
Kull wieħed u waħda minna llejla hu msejjaħ isib mill-ġdid f'min hu ħaj dak li jneħħi mill-qalb il-ġebliet l-aktar tqal.
Nistaqsu qabel xejn lilna nfusna,
Liema hi l-ġebla tiegħi li jeħtieġ inneħħi? X'jisimha din il-ġebla? Come si chiama questa pietra? Spesso a ostruire la speranza è la pietra della sfiducia.
Spiss ix-xekkel it-tama tagħna hemm il-ġebla tal-qtih il-qalb.
Meta nħallu tidħol l-idea li kollox sejjer ħażin u li donnu qatt m'hemm tmiem għal ħwejja ċar, b'rassenjazzjoni naslu biex nemnu li l-mewt hija aqwa mill-ħajja u nsiru ċiniċi u sarkastiċi. u nġorru fina qtih il-qalb li xejn ma jagħmel ġid.
Nibnu fina ġebla fuq oħra, monument li nuqqas ta' sodisfazzjon, qabar li tagħna.
Bit-gergir tagħna fuq il-ħajja, nagħmluha dipendenti fuq dan it-gergir u spiritwalment marida.
Hekk tidħol speċi ta' psikoloġija tal-qabar.
Kull ħaġa tispiċċa hemm, bla tama li toħroġ ħajja minn hemm ġew. Imma għalhekk tafas fuqna din il-mistoqsija qawwija tal-għid.
L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil minu ħaj.
Il-Mulej ma jgħix fir-rassenjazzjoni. Huwa qam.
Mhuwiex hemm. Tfittxux fejn m'inti ħassibu qatt. Mhuwiex Alla tal-mejtin, imma Alla tal-ħajjin. Titfinx it-tama. Non seppellire la speranza. C'è una seconda pietra che spesso sigilla il cuore. Hemm imbagħad it-tieni ġebla li spiss tagħlaq il-qalb. Il-ġebla tad-dnub. Id-dnub iħajjar. E Iwiegħed ħwejjeġ e ħfief u immedjati. Ġid u suċċess. Imma mbagħad iħalli fina solitudni u mewt. id-dnub u li nfittxu l-ħajja fost il-mejtin, is-sens tal-ħajja fil-ħwejjeġ li jgħaddu. Għaliex qed tfittxu qalb il-mejtin lil minu ħaj? Għaliex ma tiddeċidix li tħalli dak id-dnub li bħal ġebla fil-bokka tal-qalb qed iżomm li dawl divin milli jinfeġġewha? Għaliex flok id-dwala miexa tal-flus, tal-karriera, tal-kburija u tal-pjaċir, ma tqegħidx lil Ġesù, id-dawl veru. E Għaliex li l-vanità mondana ma tgħidiliex li min tixtejx għalija imma għal mulej tal-ħajja. Għalli vanità mondane che non c'è per loro che vivi, ma per il Signore della vita? Ritorniamo alle donne che vanno al sepolcro di Gesù.
Nerġgħu lura għan-nisa li jmorru ħdejn il-qabar ta' Ġesù. Qudiem il-ġebla mħarka jibqgħu imbelħa. Il-Vanġelu jgħid li meta jaraw lill-anġli jibqgħu mimlijin biża' u għajnejhom lejn l-art. m'għandhomx il-kuraġġ li jerfgħu ħarsithom. U kemm drabi jiġrilna lilna wkoll. Nippreferu nibqgħu milwijin fuq il-limiti tagħna, ninsattru fil-biżat tagħna. Stramba, imma għaliex nagħmlu hekk? Spiss għax fl-għeluq u fin-niket aħna il-protagonisti. Għax iktar faċli nibqgħu weħidna fil-kmamar mudlama tal-qalb milli ninfetħu għal mulej. Imma hu biss jista' jerġa' jqajjimna. Kien hemm poetessa li kitbet Qatt maħna ħankunu nafu kemm nistgħu nolew sakemm ma niġux imsejħa nqumu. Il-Mulej qed isejħilna nqumu fuq riġlejna, inqumu fuq il-kelma tiegħu, inħarsu fil-oli u nemnu li aħna magħmulin għas-sema u mhux għall-art, għal ħwejjeġ għolja tal-ħajja, mhux għal bassezzi tal-mewt. L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil min hu ħaj. Non per la terra, per le altezze della vita, non per le bassezze della morte. Perché cercati tra i morti colui che è vivo? Dio ci chiede di guardare la vita Alla qed jitlobna nħarsu lejn il-ħajja kif iħares lejha hu li f'kull wieħed u waħda minna dejjem jara ġmiel li ma jitħassarx.
Fid-dnub jara ulied xi jġib fuq saqajhom.
Fil-mewt aħwa xi jqajjem. Fid-deżolazzjoni, Non temere dunque.
lhub xi Il jfarraġ.
Signore ama questa tua vita Mela tibża anche xejn. quando hai paura di Il-Mulej guardarla jħobbha e din prenderla il-ħajja in mano.
tiegħek. Anki meta La tibża Pasqua tħares ti lejha mostra u quanto taqbdilha la ama.
jdejha. Al punto da Fl-Għid attraversarla qed tutta, jurik kemm da iħobbha provare l'angoscia, sal-punt l'abbandono, li la għexha morte kollha, e le li incubi ħa s-l per uġigħ uscirne tagħha, vittorioso e l-abbandun, dirti, Non sei il-mewt solo, u l-qigħan tal-art confida in me. biex seta' joħroġ minnhom Ġesù rebbieħ. u jgħidlek, M'intix waħdek, afda fija. Ġesù hu speċjalista f'li jibdel l-imwiet tagħna f'ħajja, l-għali tagħna fi sfin. Miegħu, aħna wkoll nistgħu nagħmlu tagħna lejh, jiġifieri il-mogħdija, mogħdija mill-għeluq għall-komunjoni, mid-deżolazzjoni għall-konsolazzjoni, mill-biża' għall-fiduċja.
Ma nibqgħux inħarsu lejn l-art imbeżża'.
Inħarsu lejn Ġesù rxoxt. Il-ħarsa tiegħu tfawwarna bit-tama.
Għax tgħidilna li aħna dejjem maħbuba u li minkejja dak kollu li nistgħu nagħmlu, imħabbtu minn magħna ma titħarrikx.
Dini iċ-ċertezza tal-ħajja li mhijiex negozjabbli. Imħabbtu ma titħarrikx.
nistaqsu lilna nfusna, fil-ħajja, len fejn qed inħares?
Qed nikkontempla ambjenti ta' qabar? Jew qed infittex lil min hu ħaj? L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil min hu ħaj? In-nisa jiftakru xejdulhom l-anġli li jżidu ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija. Dawn in-nisa kienu nsew it-tama għax ma ftakru iżjed fi kliem Ġesu, is-sejħa tiegħu fil-Galilija. Għax tilfu l-memorja ħajja ta' Ġesu jibqgħu iħarsu lejn il-qabar. Il-fidi għandha bżonn terġa' tmur il-Galilija biex tgħix mill-ġdid l-ewwel imħabba ma' Ġesù, is-sejħa tiegħu li tiftakru, rikordare, jiġifieri letteralment tirritorna bil-qalb tagħha għandu. Huwa essenzjali li nirritornaw b'imħabba ħajja għand il-Mulej. Inkella ikollna fidi ta' mużew, mhux il-fidi ta' lejt. Essenzjali.
Altrimenti si fa una fede da museo, non la fede pasquale. Ma Gesù Non è un personaggio del passato. Imma Ġesù mhuwiex persunaġġ tal-imgħoddi. Hu persuna ħajja illum. Ma nsirux nafuh mill-kotba tal-istorja, imma niltaqgħu miegħu fil-ħajja. Ejjew illum nagħmlu memorja ta' meta Ġesu sejħilna, ta' meta rebaħ fuq id-dlamijiet tagħna, ir-reżistenzi tagħna, id-nubiet tagħna, ta' kif messilna qalb tagħna bil-kelma tiegħu. Ħuti, ejjew immorru lura il-Galilija.
Le donne ricordano Gesù, lasciano il sepolcro. Pasqua ci insegna che il credente si ferma Meta ftakru f'Ġesu, in-nisa ħallew il-qabar. Lejt jallimna li l-bniedem ta' fidi ma jaqafx fit-tul iċ-ċimiterju, għax hu imsejjaħ jimxi lejn il-ħaj. Nistaqsu lil nfusna fil-ħajja tiegħi lejn fejn jimmiexi. Xi drabi nimxu dejjem u biss lejn il-problemi tagħna li ma joqsu qatt u mmorru għand il-mulej biss biex jenna. Imma allura huma l-bżonnijiet tagħna li jorjentawna mhux Ġesu u nibqgħu dejjem infittxu l-minu ħaj fost il-mejtin. Kemm drabi imbagħad, wara li nkunu ltqajna mal-Mulej, nerġgħu lura qalb il-mejtin, induru fuqna nfusna, inħaffru fid-dispjaċiri, ir-rimorsi, il-ġrieħi u d-delużjonijiet tagħna, mingħajr ma nħallu lill-irxoxt jibdilna. Għeżież ħuti, Ejjew nagħtu lil ħaj il-post ċentrali f'ħajjitna. Nitolbu l-grazzja li ma nħallux il-kurrent, il-baħar ta' problemi kaxkruna. Li ma nitfarkux mal-ġebliet ta' dnub u fuq is-sikek tal-qtiħ il-qalb u tal-biża. Infittxu lilu, inħalluh ifittixna. Infittxu lilu f'kollox u qabel kollox. U miegħu inqumu.